Moien.
Ech sinn d'Butterschnitte. An en Zigen huet 3. Mech hutt der schonn eng Kéier héieren. Ech hat e Yu-Gi-Oh! Opening opgemat vun der Grand Creators Pack. D'Butterschnitz ass de Nei bei eis op Youtube. Hello. Jo, a mir maachen am Kader vu 15 Joer CL, maache mir hei déi Pikachu V-Union Celebration Special Collection, dat war e relativ laangen Numm, ma mer déi Këscht zesummen op. Mengen kucke mer se einfach eis eng Kéier hei mol vun baussen un. Gesi mer direkt hei déi 4 Promokaarten an dann déi grouss Kaart direkt hei riets. Butterschnitte, Pikachu, dat ass däi Liiblings-Pokémon, oder? Jo, et kann ee sech d'Fro stellen, wisou mer Pikachu erausgewielt hunn. D'Äntwert ass am Fong ganz kuerz, well ech Pikachu am Fong enorm gären hunn an dat och mäi Liiblingscharakter bei Unite ass.
Jo, Unite ass quatsch net mäi Liiblingscharakter, do brauch ech e bësse méi eppes Grousses. Stéchwuert Pika-Pika-Party. Jo, Stéchwuert Pika-Pika-Party. Jo, et ass am Fong bësse sou, wéi wann een dee Modus do gespillt huet, deen dee Moment, wou mir déi hei ophuelen, nach am Spill dra war. Jo, hei ass dann de Back vun der Këscht, wou mer dann nach eng Kéier gesi wat dran ass, mat de véier Promokaarten, eng Schonk Pikachu-Kaart, wann mer se elo mol kënne sou nennen. Jo, ech muss soen, ech schwätze mol net nach méi laang driwwer, maache mer se einfach mol op, wa mer se dann opkréien. Dat ass dann ëmmer dee groussen Déng op all deene Këschten. Just de Porto-Effekt.
Op der Säit probéiere mer dat Ganzt esou opzemaachen, dass een d'Këscht am beschten dono och nach eng Kéier ka benotzen. Sou, dat huet jo scho besser geklappt wéi geduecht. Dann ginn ech, sou, grad emol d'Këscht eng Kéier zur Fënster eraus, oder? Vas-y. An dann dréie mer se am beschten de richtege Wee an dann ass esou wéi mer, wéi Dir et och scho bei deenen anere Pack-Openings gesinn hutt, dass mer vläicht nach eng Kapp Plastik fir drop hunn, fir d'Kaarten ze schützen. Déi kanns du da erofhuelen, wann s du wëlls. Top. Sou, an dann hu mer fir d'éischt mol hei eis 4 Promokaarten. Jo, Pikachu, Pikachu, Pikachu kann een dozou mengen, soen. Pikachu! Einfach nëmme wonnerschéin, oder? Einfach nëmme wonnerschéin, definitiv. Sou, an da probéiere mer déi rauszekréien, ouni dass se geduebelt ginn. Dat ass och ëmmer bei den, bon mëttlerweil ginn et net méi esou vill där Yu-Gi-Oh! Produiten, wou se esou verpaakt sinn, mee fréier sinn d'Yu-Gi-Oh! Produiten och ëmmer esou verpaakt ginn an dat war ëmmer relativ Gedeessems fir déi da rauszekréien, well se dann halt gedirwelt gi sinn. Kucke mer mol wéi mer déi am beschten hei rauskréien. Hm, hm, hm, hm, hm.

Tip top Uta Schnitter, gutt gemaach. Sou, dann dat Plastik och zur Fënster raus, géif ech soen. An dann kënne mer d'Kaarten aus do emol raushuelen. An dann dat Allerwichtigste, géif ech natierlech soen, hei ass d'Promokaart. Den éischten ass vir. Dee fort. An dann hu mer hei déi verschidden Pikachu-Promokaarten. Professor Burnett.

Jo, déi kënne mer och roueg dra maachen. Ech mengen op Englesch ass et tatsächlech dran. Hm.
Sou, an dann hu mer hei e Glaceur, also den Binder, wou mer déi dann direkt dra maachen. Jo, ech géif soen, hei ass eng gutt Plaz, wou mer se kënnen dra maachen. Super. Hei, da kannst du och een dran machen. Dann machen wir am besten noch so an die Kamera, dass ihn dann noch etwas geseit dabei. Und dann haben wir dann noch zwei hei. Könnt den Train auch da dran? Ja, ich so, da kannst du noch den e Pikachu dran machen und ich mache den Train da hei oben dran. Mhm. Und dann kannst du den Pikachu da noch dran machen.
Nein, ich lebe wieder.
Dee leeë mer mat fort an dann kucke mer eis hei, dann hu mer déi grouss Promokaart, déi ass schonn hei erausgefall. Wann s du mar wëlls, kanns du mer nach deen anere Binder ginn. Top. An da kënne mer eis d'Diën nach eng Kéier genau ukucken, wou mer quasi de Pikachu an allen erdenkleche Formen, Gréissten a Gefiller hunn.
An wahrscheinlech den aller Dys. Ja, dee ass wahrscheinlech de System.
Ma dann kucke mer dann hei. An heien, do hu mer schonn déi aner Promokaarten aus den anere Produiten, fir dann hei dran ze maachen.
Dat ass elo eng komesch Form. Mä gëtt hien eigentlech an.

Dann hu mer dann déi Celebrations Packs, 4 Stéck. An dann hu mer eng Kéier Darkness Ablaze an eng Kéier Battle Its Death. Da géif ech soen, Ladies first, däers du ufänken, mat wat fir engem Pack wëlls de gären ufänken? Well ech esou special bee sinn, hätt ech gären, dass de Luke als éischt opfänks. Ok, ma dann maache de mol als éischt op.

An dann, éiert mer weider maachen, muss Butterschnitter an ech iech awer nach e klengt Geheimnis soen, Mir alle béid hu quasi guer keng Ahnung vu Pokémon. Mir fannen d'Artworks relativ flott, mir fannen d'Charaktere süß, awer mir wëssen elo net ob dat lo dat Pokémon gutt ass, am éischtens mol am Kaartespill oder och dono an der Show. Dofir entschëllegt eis wa mer elo Kabes sollten zu engem Pokémon soen.

So, an dann hu mer de Fluffy. Ah, dat erënnert mech un beim Yu-Gi-Oh! un déi Malfi Zooheeschen. Jo, e bëssen. So, an da komm awer déi letz Kaart. Oh, ok, Houndoom. Dee gesäit geféierlech aus. Dee gesäit relativ geféierlech aus. A wéi gesot, mir si keng Experten, mee mir ginn elo mol einfach dovunner aus, dass déi Kaarten am Full Artwork, dass déi schonn net sou schlecht sinn. Ma dann sot dir eis op dat eng gutt Kaart ass oder net, dat géif eis interesséieren. Sou, ma da géif ech soen, déi Kaarten déi kënne mer eventuell heihinner leeën, déi aner Kaarten leeë mer op d'Säit, déi sleeven mer dann dono och an an dann. Ech géif soen, lo ass et un dir. Huelen ech mir eng Celebration Pack, leeë mer op d'Säit, maache mer deen op.

Ähm, jo. Tip top. Maa mer am beschten esou, well ech mengen beim letzten Pack hu mer scho bal gespoilert wat déi sechst Karte ass. Da man mer dat elo einfach esou, dass een dat och net gesait. Dingens. An hei man mer einfach kee Kartentrick géif ech gemengt esou. Mee mir fänken hei erem mat der Promo-Kart un. Den éischten ass vir mat der DVD. YNLK an dann oh dee kann ech souguer deen do, Wéso kenn ech deen dann net?
Wat mécht deen dann?
Dat ass dach ee vun deene Bossmonsteren do bei Pokémon. Okay. Sou wéi hei hu mer wéi gesot bei de verschiddenen aneren Openings hu mer dat jo och scho gesinn, ëmmer dee Pikachu do mat der 25 vu 25 Joer Pokémon halt, dann de Cosmog. D'Fro ass lo wéi vun deenen 3 ass Pokémon? Ass hatt de Pokémon mengs de? Kënnt hin, he? Oder vläicht den Trainer, who knows? Dee kennen ech och, de Groudon. Ech mengen dat si wierklech esou déi déi big Bossen do an der Pokémon Welt. Oh deen doten deen hat ech meng ech eng Kéier an enger Pokémon Arena gefaangen. Dat war meng ech mäin éischten.
Oh a mir hu rëm eng Full Art, de Flying Pikachu!
Esou dat ass relativ flott mat deene Loftballonen do. Ah, dat erënnert mech un, wéi heescht dat, un Oben Ja, e genau.
bëssen. An wat och relativ witzeg ass, wann ee esou kuckt, ass, dass hei de 25 op der rietser Säit ass. A well heen awer do drop ass, géif ech lo mol einfach schätzen, dass se dat da lénks hinner gemaach hunn, well dat da soss ze vill eventuell wier. Sou. Dat ass jo och scho mol e relativ nice Pull, ma mer dee bësse méi wäit esou. Also mir wësse wéi ee vun deenen zwee am coolsten ausgesäit, oder? Jo, natierlech dee, wou am brutaalsten ausgesäit. Deen, deen am süßesten ass, wann ech klippt. Sou.

Säit. An dann, da so du mol eng Kaart bis zu de Pokémonen. Ass dat den Oval? Dat ass e Wal, jo, sou kann een deen nennen. An dann. Interesting.
Den dote gesäit tatsächlech zimmlech cool aus. Dat, dee gesäit bëssen aus wéi Yu-Gi-Oh! Mol sou bësse wéi de Tutorial Phoenix Enforcer. Deen hat ech och ëmmer an engem Deck gespillt. Entschëllegt fir déi vill Yu-Gi-Oh! Kommentarer, mee ech spille selwer Yu-Gi-Oh! Vun dohier, da muss ech dann ëmmer sou e puer klenge Vergläich dozou maachen. Béid si och Kaartespiller. Oh, dee gesäit jo richteg cool aus mat deene Kreeser do. Ech weess net, ob een dat sou an der Kamera esou gesäit. Mee deen huet hei, jo, deen huet hei esou zwee Kreeser do ronderëm. D'Schildkröt. Wéi nennt een eng Schildkröt op Lëtzebuergesch, Butter? Eng Deckelsmau. Eng Deckelsmau, jo, genau. Dat fir.

So. Oh, das dach ëmmer süß. Dann huelen ech dee Celebration Pack an der Mëtt. Mhm. Ëmmer oppassen, ëmmer léiwer erëm offstream opmaachen. Oh, dat geet jo. So. Hu mer hei d'Promokaart. An dann hun mer rem den Yves Eldal. Den hate mer schon. Den hate mer jo am letzte Frack. Ah, an dann hun mer hei nach een Xernas.
Deen ass och relativ schéin. Jo, dat stëmmt.
Schéin Artwork. Hoho!
Dee gesäit zwar saatlech geféierlech aus. Dee gesäit, mee dee gesäit bëssen aus wéi wann deen dat wëllt esou eng Faarch hunn. Deen ass relativ hannerlässeg deen do bestëmmt. Dat ass deen deen da sou d'Been stellt wann s du am Gang ronderëm leefs. Dat ass dat béist Kand. Dat ass dat béist Kand. Sou. An dann hu mer nach eng Professer gehat, Professor Research. Oh wéi cool, kuck déi schreift do wou den Déngen ass, De Kaartentext ass Schreif den Raps hin, discard your hand and draw seven cards, dat wier Yu-Gi-Oh! den komplett onfairsten Effekt op der ganzer Welt. Oh, deen huet ausgerechent wéi vill Ballonen. Deen huet deen dee brauch ech jo fir den décken Dënns. Dat stëmmt. Sou, dee leeë mer da rëm op d'Säit.
Wat ass da bis elo däi Favorite? Ech fannen deen do wierklech mega cool, einfach mat deene Kreeser do. Wéinst senger Krichsmunitioun? Nee, net dat, mee einfach de mat deem ganze Bling Bling. Jo, mech kann e relativ liicht mat Bling Bling beandrocken. Sou, däerfs du der nach e Päck raussichen. Hues du dann e Favorite? Du kanns der dat raussichen, wat s du gären häss, bitte. Ma dann den lénksen. Ma dann huels du deen, an dann ass d'Celebration Pack nach zum Schluss fir mech. So. Dat heescht, dat doen ass jo am Fong däi Pull geweecht, dat war däi Pull an dat war däi Pull. Nee, nee, nee, dat war mäi Pull, dat war mäin an dat war mäin an déi doen zwee sinn déi. Dat heescht, déi zweet Katche, dat ass natierlech elo passend geweecht, dass du déi zweet Katche krus. So, bei deem doe Pak, dat ass jo e bësse méi esou e klassescht Pak, mä mer awer erëm de Kaartentrick, géif ech soen. Nodeems hei d'Promocode gewise ginn ass. Stéck. Féier. So. Fänkt mol mat enger Feierenergie. Dat wësse mer duerch dem Bandika säi Stream, deen huet eis dann ëmmer déi Energien do erkläert dofir. Do gëtt och nach den Ech küss dein Auge Energie. Déi wäerte mer leider net nuzéien. An hu mer nach eng Energie, ok, ech wëssen net ob dat selten ass oder ob dat net selten ass. Dass Zingelenergie.

Déi haten mer, dat ass jo de Cosmog. Ja, ween ass dann elo? Ech géif soen deen doen ass de Pokémon. Ech hunn einfach spontan gesot. Ze komm. Dee gesäit e bëssen aus wéi deen, Wéi dee virdrun, wéi jo. dee virdrun, awer halt zu engem komplett däischteren. Ka sinn, datt dat elo eppes komplett aneschtes ass, mä jo. Sou, Deen dann doten hu huet mer scho gepickt.
Hoho! Oh Pikachu! Mir halen d'Pikachu Box, d'Popp Pikachu Box halen mer eng Pikachu op, hei mat dem e bësse souvill Kazen Déngen. An dann hei hannen hu mer dann och nach den Insekten Pokémon um Bam sëtzen. Ass dat net de Raupi?
Jo genau, ass de Raupi. Da setzen mer déi dohin, hei nach een, dann hun mer hei d'Pokémonen an dann hei den zweet, dat gesäit dann och schéin uerdentlech aus, an dann déi dohin hei nach. Tiptop. Also dat mussen mir op d'Säit. Sou, wat sees de dann zu eisser Ausbeute, Butter? Also ech muss soen, ech sin schon relativ frou, dass un sou engem Pokémon, un sou engem Pikachu-Pack schon relativ vill Pikachen dra sin. Mech mech frou.
Wat fir vun deenen ass dann däi léifsten Pikachu? Dat ass eng gutt Fro.
Ech mengen nach ëmmer deen, dee mat dem ganz bloen Hannergrond, also de rietsen. An däin? Ech si komplett begeeschtert vun där Schildkröt do. Dat ass, dat ass voll menges. Ech mengen, ech spillen déi elo am Pokémon Unite, einfach well ech déi esou flott fannen. Mee jo, dat war et elo zu dësem Opening. Ech hoffen, d'Butterschnitt an iech, an ech konnten iech e bëssen ënnerhalen. Mir soen iech Merci fir d'Nokucken. Villmools Merci fir d'Nokucken. Wann iech de Video gefall huet kënnt der gären e Like do loossen a kommentéieren wat fir iech är beschten a Liiblings Kaart war a virun allem och kommentéieren ob mir elo net komplette Schwachsënn hei geschwat hunn an da géif ech soen ass et bis nächst Kéier Adi!